Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, mo obi biara akwaaba ɛma mo adwo de ba Dream Media so ɛnnɛ anwummere. Ɛnnɛ ɛyɛ Kwasiada, Kitahonsa bosome da a ɛtɔ so du mmienu, afe mpem mmienu ne aduonu nsia. Na mekae wo sɛ, ɛyɛ The Weekend Rundown dwumadie na ɛberɛ no na yɛaduru so no. Nsɛm a ɛkokɔɔ so wɔ naawɔtwe mu na yɛadɔ mu asukɔ, adaadaa no, adoodoo mu, asɔnetɔ no so korɔgyee. Nea bɔ ne tɔfa na magye ɛberɛ bɛkenkan de ama wo sɛ. The Wicked One Gone. Me a midi dwumadie no mu kyia me, me din de Alhassan Sekina. Nnwumakuo ahodoɔ bi na asɔ m'asene ama mede The Weekend Rundown dwumadie no ɛbrɛ wo. Akwasi Ice Creamy, Akwasi Ice Creamy se menka nkyerɛ wo se, sɛ wopɛ yogurt papapaa deɛ a, ɛnɛ na bra na so ɛyɛ. Ɛnyɛ yogurt biara ne yogurt. Yogurt bi wɔ ha a, wodi a na ada wɔ wo kakyɛma so. Sɛ woyɛ birthday party, wedding, even ayie koraa na woyɛ na sɛ wopɛ yogurt na edi wo dwuma nko ara deɛ a, ɛna na bra na so ɛyɛ. Wɔse ɔwɔ flavours no nyinaa bi wɔ hɔ. Ɔwɔ vanilla flavour, strawberry, banana ɛne coconut flavour. Even mpo sɛ flavour biara a wopɛ sɛ wɔyɛ ma wo deɛ, wobɛtumi de abɛda ano wɔ na so ɛyɛ. Ɔwɔ kasoa, ɔpankɔ, saa nso na pokuase nso wobɛnya no wɔ hɔ. Wobɛtumi afrɛ no wɔ ahomatrofoɔ yi so 0202653156. Nanso na sɛ wohwɛ me asa na meti wei a mafa me ho tenten na mekamfo Reyes collection de ama wo sɛ wopɛ atare bi de agu wo dwuma sɛ wokɔ birthday party Wokɔ engagement, biribi biara a wokɔ a wopɛ sɛ wokɔ a wo tenten deɛ na mekamfo Reyes collection de ama wo. Saa nso na wɔ t-shirt, joggers, mmaa ne mmarima ntaare biara sɛ woyɛ akora anaa panin woba n'asoɛeɛ a wɔbɛnya bi de ama wo. Ɔwɔ UCC campus. Mehyira sɛ wobɛfa n'ahomasofoɔ yi 053 192 6416 053 192 6416. One six. Saa nti na mekamfo tene special Tom Brown de ama wo sɛ wɔsɔre anɔpa yi ɛsɛ sɛ wonya breakfast papapaa ɛnyɛ breakfast biara na yɛdi obi wɔ ha a ɔtumi adi fufuo ɛbɛhyɛ anɔpa aduandie mu ɛyɛ sɛ ɛha adwene yie pa nti no Wosɔre anɔpa a ɛsɛ sɛ wunya Teenage Special Tom Brown. Ɛyɛ Tom Brown papapa. Sɛnea wohwɛ a mete a mekasa ma no didindin. Ɛno bi na anɔpa yi minyaa bi bobɔɔe a mede abɛtena ha yi. Ɔwɔ Shama Junction wɔ Takoradi. Ɔyɛ delivery across Nigeria. Biribiara a wowɔ a wopɛ sɛ ɔnyɛ delivery ɛmfa ma wo deɛ ɛnyɛ yeraba. Wobɛtumi afrɛ no ɛwɔ ahomatorofo yi so 053 762 7281. Aniwa Goye na ato m'asene ɛma mede The Weekend Rundown adwumadie no ɛde rebrɛ wo. Nea ɛdi kaseɛbɔ no mu akɔsene no bi nie. Haaland kyerɛ no a ɔkaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔyi sika firi sikakorabea akontabuo no mu no a wɔatu mu no. Gane mmarahyɛbadwa panin yi abɛkasa afa ho. Yɛde nsɛm no nkyerɛmu bɛbrɛ wo. Saa nso na Ɔsomafoɔ Kwadwo Sarfo apadeɛ krataa akenkan no asi so dua sɛ Akofena na ɔbɛdi Kantanka ahennie ne n'adeɛ Yɛde kaseɛbɔ no nkyerɛmu nyinaa bɛbrɛ wo. Wei ne nsɛm pii a ɛkeka ho na magye ɛberɛ bɛkenkan de ama wo sɛ The Weekend Rundown dwumadie. Meretwa me ho simma, meba a, mede kaseɛbɔ no nkyerɛmu nyinaa bɛbrɛ wo. Ma me na mo ase na mema mo akwaaba biom sɛ moagye ɛberɛ ɛbɛtie kaseɛbɔ ne nkyerɛmu. Afei kaseɛbɔ ne nkyerɛmu. Kane ɔman mmarahyɛ badwa panin Godfred Yeboah Dame a ɔyɛ Halland Abdul Wahab Aludi ba mmaranimfoɔ aka sɛ deɛ nti a ɔkyeree Allan no yɛ asɛm a Sebbi ɛyɛ sere. Ɔkaa sɛ Alan anhyɛ da anhwɛ sɛ obeyi sika biara afi akontabuo sika a wasi ano no mu de apoo asɛm a ɔmanhyɛ badwa abadiakyire Justice Remsai kae no. Ɔsan kaa sɛ, Wonnyaa adanseɛ biara a ɛte sɛ cheque anaa sika krataa a ɛkyerɛ sɛ Allan pɛɛ sɛ oyi sika de firi akontabuo no. Govred Yeboah Adame kaa sɛ Allan kyerɛ a wɔkyeree no yɛ nea ɛnni mmara mu na ɔbɔ ɔman mmarahyɛbadwa no soboɔ sɛ wɔde nsɛm a ɛmfata de buu Allan ho kwan berɛ a asɛnnibea no amma no kwan sɛ obetumi atu kwan akɔ amannɔne no. Wɔde toaa so bio sɛ, Nneyɛe yi betumi apira Ghana Kabimamikabea Amammuo ne yɛn fawohodie. Wei ne nsɛm a ɔman mmarahyɛbadwa panin de too dwa. Ma yɛmfiri ne nsɛm no mu na yɛntoa so na yɛtoa so deɛ a, na mede mo rekɔ ɔman atemmuo asɛnnibea a ɛwɔ Nkran no agye ato mu sɛ Israel Kwadwo Safo akofena na ɔbɛdi kantanka adeɛ ne Kristo Asafo Mission anim, sɛnea ne papa Apostle Doctor Kwadwo Safo Kantanka ayɛ wɔ n'apam krataa no mu. Asɛm no de awieeɛ aba akyinnyegyeɛ a ɛkɔɔ so abosome pii sɛ hwan na ɔbɛdi Asɔre no anim firi berɛ a Apostle wui wɔ September 2025 no mu. Na akyinnyegyeɛ no mu yɛɛ den ara ma wɔtoo atuo wɔ Akofena fie berɛ a na wɔde no adi sɛ ɔno ne ɔkannifoɔ no. Saa asɛm no mu no, ne nuabaa kane Dormy Kwabenya MP Sarah Adwo Asafo piraa kɛseɛ a na wɔayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔde no bɛkɔ amannɔne akɔnya ayaresabea de ama no. Berɛ a asɛnnibea no kenkan apam krataa no wieeɛ no, wɔ ɛda Memeneda, July six, no wieeɛ no, Richard Osebɔ Dezaraman Brown kaa sɛ, esiane ne papa no ɔpɛ sɛ Akofena na odi agyapadeɛ ne ahene no nti, ɔno deɛ ɔbɛgyina Akofena ne n'abusua no akyi na wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛdi apam krataa no nsɛm no nyinaa so. Wei ne nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ berɛ a wɔyii deɛ ɔbɛdi kantanka adeɛ. Ma yɛmfiri kantanka abusuafoɔ nsɛm so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu. Wɔ nsɛm foforɔ mu, nnipa bi ne mpanimfoɔ a wɔwɔ NDC wɔ Lower Manya Krobo mantam mu de abisadeɛ krataa akɔma mansin no mpanimfoɔ sɛ wɔnsesa ɔpanin a ɔhwɛ aba mu abanya so wɔ mantam hɔ. Ɔkyerɛɛ mu sɛ Alhaji Sumaila Mahama anni NDC mmara ne nhyehyɛeɛ akyi pɛpɛɛpɛ. Ɔbɔ no soboɔ sɛ abanya kuo no nhyehyɛeɛ ato antɔ da nnipa a wɔn ho nni kwan sɛ wɔto aba. Wɔasesa aba din nwoma no, na wɔde ahunahuna hyɛɛ wɔn a wɔde wɔn adwene baeɛ no. Enti wɔhwehwɛ sɛ wɔmma abɛnya no nnyae kakra, wɔnyɛ nhwehwɛmu wɔ asɛm a wɔde aba no ho, na wɔpɛ ɔhwɛsofoɔ foforɔ a ɔnni afa biara so na ama nkurɔfoɔ anya ahotɔsoɔ bio. Nanso Alhaji Sumaila Mahama ampo saa soboɔ no nyinaa. Ɔkaa sɛ wɔnyɛɛ abannyaa no nyinaa sɛnea NDC mmara ne nhyehyɛeɛ kyerɛ. Ɔsane kaa sɛ berɛ a nsɛm bi sɔree no, wɔne amansin, mantam ne ɔman no abannyaa kuo no dii ho dwuma. Ɔkaa sɛ, Nkonimdi a wanya wɔ abanyan no mu no gyina hɔ. Na ɔhyɛ nkuran sɛ obi biara a ɔwɔ animguaseɛ anaa adwene bi mfa nkɔ NDC ahomegyebea nhyehyɛeɛ no so. Kɔsii berɛ a wɔde amanebɔ yi too dwa no, NDC Eastern Regional Secretary no nnya mmuaeɛ biara amma abisadeɛ no, na akasakasa ne nteaseɛ no da so kɔ so wɔ Lower Menyakrɔbɔ mantam mu. Wei ne nsɛm bi a nnipa bi ne mpanyimfoɔ a ɔwɔ Lower Menyakrɔbɔ mantam mu nso de atuu dwa. Na metoa so deɛ a na mede mo ɛrekɔ Food and Beverages Association of Ghana asrɛ Ɔmanpanin John Dramani Mahama sɛ Ɔntwe Ghana Easy Pass Programme no nkyɛn mprempren. Food and Beverages Association of Ghana kyerɛɛ mu sɛ nhyehyɛeɛ no bɛma nneɛma a wɔde fi amanɔne ba no ho ka bɛkɔ soro esiane sɛ ɛbɛka adansedie sika, adwuma ho ka ne nneɛma a wɔde ba no nso bɛkyɛ. Food and Beverages Association of Ghana Senate kaa sɛ adwumakuo te sɛ Food and Drug Authority, Ghana Standard Authority, Ghana Revenue Authority ne Ghana Port and Harbour Authority de dɔ hwɛ nneɛma a wɔde fi amanɔne ba no. Enti, nhyehyɛeɛ foforɔ yi nhia. Food and Beverages Association of Ghana de sɛ nhyehyɛeɛ no bɛma nneɛma boɔ akɔ soro ama ɔmanfoɔ na ɛne aban no botaeɛ a ɛne sɛ Ɔbɛma ayɛ mmerɛw sɛ nnwuma kuo bɛdi dwuma, wɔate nneɛma boɔ so na wɔatwe sika mu nnwuma kuo aba Ghana no nhyia. Enti wɔsrɛ Ɔmanpanin Mahama sɛ ɔnsi nhyehyɛeɛ no ano, wɔnhyɛ Ghana Standard Authority no ma ɛne adwumayɛ foɔ nkɔ mmɔ nkɔmmɔ bio ansa na wɔde saa nhyehyɛeɛ no aba. Wei nso ne nsɛm bi a asoɛeɛ a wɔhwɛ yɛn nnuane ne yɛn nsa soɔ nso de too dwa. Na metoa so deɛ a na mede mo rekɔ anigyesɛm mu. Yei, Ɔsɔfoɔ Kum Kyaakya se dɛn? Ɔsɔfoɔ Kum Kyaakya ada no adi pefee sɛ Ɔno deɛ abatoɔ a yɛtoo wɔ 2024 no mu no, ɔno deɛ wɔreka asan aka bio sɛ wɔtoo n'aba de maa Ɔmampanin John Dramani Mahama, na wɔka sɛ ɔnnuu ne ho da na ɔrennu ne ho nso da sɛ ɔtoo aba no de maa Ɔmampanyin John Dramani Mahama wɔ ne gyinaeɛsie no. Ɔkasae wɔ Hit FM so na ɔkaa sɛ Mahama ahobraseɛ, ne suban pa, ne dɔ ne ne kwan a ɔfa so ne nnipa kasa boa nnipa nti na ɛnam so maa wɔboa NDC wɔ afe 2024 amansan abatoɔ no mu. Kum Kyakya nso kamfo aban a ɛwɔ hɔ seisei no adwumayɛ, na ɔkaa sɛ nneɛma te sɛ nneɛma boɔ so ate, Treasury bills mfɛtom so boɔ nso ate. Saa nso na yɛ fango, ɛyɛ petrol boɔ ate aba fam koraa a ɛyɛ adeɛ a yɛni n'ani agye ho pa ara ne asɔfoɔ mpanimfoɔ dodoɔ a wɔate so no kyerɛ sɛ aban no yɛ adwuma yi yie. Ɔde kaa ho sɛ, Ghanani biara bɛgye adi sɛ Seesei deɛ, aban a ɛwɔ so yi yɛ adwuma yie pa ara sene kane aban a ɛtwaa mu. Wei ne nsɛm a Ɔsɔfoɔ Kum Kyaakya nso de too dwa. Ma yɛnnyina Ɔsɔfoɔ Kum Kyaakya nsɛm yi so na yɛmfa kaseɛbɔ no nyinaa mmra n'awieeɛ. Me a medi kaseɛbɔ no mu kyea me, me din de Alhassan Sekina. na meka ho sɛ enyimakuo bi na ɛsɔɔ m'asene ama me de the weekend rundown dwumadie no de brɛ mo enyimakuo no bi ne akwasi ice cream ɔse sɛ wopɛ yogurt papapa de adi wo dwuma nko ara deɛ ɛnɛ bra na so ɛyɛ na ɔbɛyɛ de ama wo ɛmfa ho ne baabi biara a wowɔ ɔbɛyɛ delivery de ama wo ɔwɔ flavors ne biara ɛwɔ vanilla flavor strawberry banana coconut mpo flavor bi a wopɛ sɛ wo wopɛ a ɔnyɛ ma wo deɛ ɔbɛyɛ ama wo ɔwɔ kaasoa ɔfa nkɔ saa nso na pokuase nso wobɛhu no ɛwɔ hɔ frɛ no wɔ ahomatrofo yi so 020 2653156 saa nso ɛna Kenneth Special Tom Brown sɛ wosɔre anɔpa a ɛsɛ sɛ wonya breakfast papapa sɛ wobɛnya breakfast papapa nso deɛ na ɛyɛ Kenneth Special Tom Brown frɛ no wahoma aturufo 05376272 281. Saa nso na Reyes Collection, sɛnea meka kyerɛɛ wo dada no, wohwɛ sɛ na mafa ma wo tenten yɛ a mete hɛ a, na daworo ma. Enti sɛ wokɔ birthday party, engagement, na sɛ wopɛ sɛ wɔndrɛse wo nko ara deɛ a, wobɛtumi akɔ n'asoɛeɛ. Ɔwɔ UCC campus, wobɛtumi afrɛ no wɔ ahomatorofoɔ yi so, 053 19264116 Wei ne nnwuma kuo a ɛsɔɔ m'asene ɛna mede The Weekend Rundown dwumadie no ɛbrɛɛ mo. Nhyira kɛseɛ nkɔma me production team members nyinaa. Saa ɛnso na me manager. D-Bullet, ɔse sɛ mammɔ ne din a next week wɔmboa me ɛwɔ. dwudie yi so enti no meda obi biara ase saa nso na wo a wagye ɛberɛ de tie kaseɛbɔ no onyame ɔnhyira wo meserɛ sɛ a na wahyɛ na walike na wakɔmente sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daa ne daa nyinaa yɛba a mobɛte yɛn nka